Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Inkomplu għaddejn bil-program tagħna, nkomplu nagħtu ċans lilek illi tibatinna fuq 5061-6060 sabiex nittantaw xortina għal eh, dan l-ammont sabiħ għada 400 euro jistgħu jkunu tiegħek.

Mhux sħana, ejja ngħidu hekk. Le, kesħa sew. Jiġifieri anke l-ammont ta' borra li niżlet. Mhux bil-minus imma kiesa. F'diversi postijiet.
Taffettwana b'mod illi nkunu nippreferu noqogħdu d-dar u li tilfu mal-Milan għax kienu ffriżaw. Qed tara. Qabel ma.
Sibna raġuni oħra.
Jista' jkun. Skuża.
Però l-iskużi nsibuhom dejjem. Aħna għal kull ħaġa oħra. Xi ħaġa però li mhux skuża din, imma motivazzjoni hija li għalfejn wieħed għandu jitħarreġ huwa li għax tevita mit-tabib. Ġifieri hawn min hawn min jgħid illi aktar ma titħarreġ, aktar ħad tkun b'saħħtek u aktar ħad biet it-tabib minn irjaħat, pereżempju, jiena laqqat tal-ewwel wieħed u ħafna nies oħrajn. Huwa minnu dan jew hija Tajjeb, ara.
Hija myths di.
M'aħniex ħa niġu
reżistenti għal kwalunkwe mard jekk aħna ħa nittrenjaw regolari u ħa nieklu sewwa, però iċ-ċansijiet ir-riskjijiet ħa jonqsu dejjem. Issa, hemm bażikament erba' affarijiet li normalment tabib ma tantx ħa jkollu ċans joqgħod jistaqsik. Nafu biżżejjed, tmurx fiżerija, ikun hemm ħafna nies jistennew biex jaraw it-tabib. Hekk. Allora tali għandu xans joqgħod jeżaminalek ħajtek kollha, jiċċekkjalek naqra widnejk, pereżempju griżmejk, jiċċekkjalek sidrek, eċetera. Isaqsik jekk hemm xi ħaġa li ma taqbilx magħhom, mhux dejjem tkun tafhom. Eċetera, eċetera.
Prosit. Allura li rridu nistaqsu aħna lil nfusna biex kemm jista' jkun innaqsu l-visti tagħna għand it-tabib huma erba' mistoqsijiet ġan. L-ewwel waħda hija jiena kemm qed norqod bil-lejl? Mela, sabu b'iktar mod ċar. Jiġifieri dan huwa mod kif neżaminaw lilna nfusna aħna. Eżattament, illi inti flok ma toqgħod tmur għand it-tabib għall-kura, tipprevjeniha inti l-ħaġa. Sewwa. It-tabib. Li t-tabib ukoll jippriedka l-istess messaġġ tiegħek. Tipikament, normalment iva. Mela, jekk naraw li noqogħdu bejn seba' u disa' sigħat, sabu li dik li jgħidulha l-immune system, is-sistema tipproteġina minn ċertu mard, ħa taħdem aħjar u ħa tbegħdna aktar minn ċertu perikli. Number one. Jiġifieri kull min qed isegwina u jgħid le, Jiena sitt sigħat norqod u ma tarax mela jiena ż-żien, ħames sigħat u tlaqna u qum, jien mal-erbgħa u nofs ta' filgħodu nkun imqajjem diġà barra. Issa da bħal dejjem. Mela ħafna nies jitkellmu hekk. Nifhem ħafna u bħal dejjem qed titkellem b'mod ġenerali. Dejjem min jista' jċempel u jgħid nisma' jiena norqod sitt sigħat u ili ma nimla tliet snin. Jista' jkun ukoll. Però b'mod ġenerali bejn seba' u disa' sigħat huwa the right amount. Jiġifieri jekk torqod inqas minn hekk. is-sistema monetarja tiegħek mhux qed tkun daqs iktar batuta, bla dubju ta' xejn. Issa apparti minn hekk, il-linkjata magħhom ukoll, inqas ma norqdu, iktar hemm livelli għolja ta' stress, livelli għolja ta' ansjetà. Illi daw kollha nafu illi flimkien ħajwasluna biex normalment nieklu aktar. Għaliex? Għax ħansibu refuġju fl-ikel. Allura, ħaġa ġib l-oħra. Ħanisboga fl-ikel, ħanisboga fl-ikel, ħanżid fil-kaloriji, U l-unika moment li qed inħossni kontent ehm, meta qed niekol. Naqsek, eh, bravo. Din għamlu ħafna. Eh. U semmejt li inti bdejna bija issa, mhm. qed li meta jkun żmien kiesaħ, bla ma trid isek tinġabar id-dar l aktar li kollok update u naqblu. Dik hija xaġa xogħol termu kol ġan. Mhm. Li inti flok ma tara it-tul ta' żmien, flok ma tara r-rebbija li qiegħda wara l-bieb, tara just illum. Illum, tlieta ta' warnofsinhar, tajjeb l-erba' ta' warnofsinhar, qed nara xi nħoss illum u ħanimxi mal-aptit. Però jekk nimxu kollox bl-aptit, litteralment, il-ħajja tagħna tkun f'Roma, dik number one. Mela, mistoqsija oħra saqsilek innifsek, jiena x'jiena niekol? Din hija ovvja, m'għandniex għalfejn nelaboraw fuqha, però hemm ħafna. Ovvja sa ċertu punt, ta'. Meta jiena ġieli nkun qed grazzi jiġifieri għan-nies bħalik u u ġieli jkun hemm min u npoġġi bil-qiegħda mi- jew f- ftit mumenti jkolli imma ġieli kien hemm min poġġejt bil-qiegħda u dak li jkun ngħidlu ma għax ma tarax x'inti tiekol? Għax nara li taffettwa mhux biss kif naħsbu imma anke b'ċertu problemi li nġibu fuqna. Imma ħafna min-nies ma ma jagħmluhiex. U nista' naqbel miegħek ħafna, ġifieri jiena użajt il-kelma ovvja għax tant nirrepetuha, però qisu qatt mhu biżżejjed, naqbel miegħek mija fil-mija. Mela inti għandek l-ikel li ġej mis-siġar jew ġej mill-għelieqi, illi mhuwiex proċessat, dak l-iktar li qed jagħtik vitamini, minerali u ġid ieħor li mhux biss ħajbidek mill-mard, Imma ħa jwasslek biex inti tidher ħafna aħjar. Apparti li tħossok. L-affarijiet artifiċjali, kena diskursha ta' ħelwa m'ilux, per eżempju, hawn prodotti illi imbierik Alla huma fat free u sugar free. Issa, it-tajba qiegħda hawnhekk. Illi normalment, il-logħba ta' min ikun jixtieq illi jbigħ dawn il-prodotti, tkun illi jew iz-zokkor ikun għoli jew ix-xaħam ikun għoli, huma jirrakkomandawhulek jirriklamawh b'mod ieħor, per eżempju jgħidlek isma', dan huwa sugar free? U jkollu raġun. Però mbagħad ikun għoli fil-fats. Jekk għalhekk dan huwa fat free, u tipikament ikun għoli fil-zokkor. Tajjeb. Allura jekk dan ikun kemm sugar free u kemm fat free, mhm. normalment ir-riżultat huwa li dak huwa prodott litteralment magħmul ġol laboratorji. Litteralment prodott falz li ma jtik xejn mhm. ħlief Isserħan il-moħħ, jekk nista' ngħid hekk, illi ma ħxinx bih. Però orrajt ma ħxinx bih. Però m'aħniex naraw il-problemi oħra li realistikament ikel proċessat, ikel falz, jista' jikkawża. U hemm diversi, mhux ħanoqgħod nidħol fihom għax m'iniex tabib, però hemm diversi issues illi ikel falz ħa jikkawża. Mela, x'inti tiekol? Saqsi l-mistoqsija. Mistoqsija oħra importanti ħafna, kemm qiegħed nixrob? Mela, jekk jiena jaqbad nilgħaġġ u nixrob, dak huwa litteralment pass tard ħafna, hemm min bl-Ingliż jgħidlek isma' better late than never, vera! Imma meta inti jaqbdek l-għatx dak huwa sinjal li inti ilek normalment ma tixrob. Huwa a late sign jgħidulu of dehydration. Sinjal ċar, sinjal tard illi inti m'intix tixrob biżżejjed. Jiġifieri aħna rridu nixorbu b'mod regolari u ma naslux għall-punt għax għandi l-għatx. Jiġifieri meta jkun għandi l-għatx ħafna drabi ħatoġak rasek, ħafna drabi ħajkollok problemi ta' ħruq fl-għajnejn, pereżempju, eċċetera. U normalment ikun too little too late. Ftit wisq u tard wisq. Issa. Ara hawnhekk, hawnhekk qed naraw l-ikel preparat għall-bqija tal-crew tagħna. U dik hija xi ħaġa partikolari illi fil-fatt hemmhekk ħa nieħu spunt ta' milli qed isir. Mela għandna L-ikel ovvjament huwa ġenwinissimu, tajjeb ta' vera. Mhix tagħm ta' eh, vera eh, wkoll, Tajjeb issa. ġenwin, frisk, ma ma nistgħux niklu aħjar minn dak li Prosit. qegħdin niklu hemmhekk. Em, Imma mbagħad aħna, kollha kemm aħna, ma naħsbux biex nixorbu. Dejjem Dik ninkwetaw biex interessanti. nieklu. Imma mbagħad biex Interessanti. nixorbu ma Jekk U l-għar minn jista- hekk għandi laċ fis-sajf, ma mur nieħu tnej birra Jekk pereżempju. jista- Eh, mort sa- ħatiex kemm ħattef ix-xitwa. Eżatt, ħanaqqas punt ma li qed tgħid. Jekk jista' l-kameraman jiffoka fuq il-kantuniera fejn hemm dak il-ħaxix aħdar. Spunt interessanti ħafna ħafna huwa dan, illi dak it-tip ta' ħaxix, hemmhekk qed naraw pereżempju l-broccoli, illi hu mimli ilma wkoll. U t-tajba qiegħda hawnhekk li pereżempju l-broccoli huwa vera rich fil-vitamina C. Kemm nisimgħu fuq il-famuż klarinġ. Dak l-imbierek broccoli fih ħafna vitamina C illi anke ħa jnaqqsilna ċ-ċans illi aħna nimirdu b'affarijiet komuni bħall-irjiħat. Ħaxix aħdar ukoll sabu illi jnaqqas ċertu aċidità fil-ġisem illi din l-istess aċidità tikkawża x-xaħam żejjed ukoll. Jiġifieri dik il-kantuniera hija litteralment l-iktar kantuniera sabiħa fl-opinjoni tiegħi illi għandu x-xef. Ifhimni, għandek ukoll il-kejl hemmhekk, eh? Jiġifieri għandek għandek xejn tajbin. U dik kemm hi importanti, il-ħaxix aħdar vera tinstema' boring il-ħaġa, imma kieku nafu kemm jagħmel ġid, Ma ngħidx li. Bil-fors indaħluh. Qas ngħid li hija boring, ta' ġifieri jiena jien kważi kważi, issa hawnhekk forsi ma niddejaqx inkun kontroversjali, ġifieri jekk inħoss li għandi ngħidha ngħidha. Jien tinkwetani illi ħafna minna d-dar, issa meta qed ngħid minna d-dar ġifieri qed ninkludi faxxa kbira ta' nisa tad-dar u ftit irġiel illi jieħdu l-irwol ta' raġel tad-dar. Naqblu. Illi aħna nkunu boring, mhux il-ħaxix, illi ma nfittux ma nfittxux biżżejjed Il-varjetà. x'tip ta' varjetà għandna nagħmlu. nagħmlu. Nifhem ħafna wkoll illi ma tantx ikollna ħin daqs kemm nixtiequ. Jiġifieri kultant biex ikun hemm il-varjetà trid il-preparation, tara x'ħa tixtri, tipprepara eċetera eċetera. Naqblu, imma għall-kunċett li qed tgħid inti li għax min jiekol il-ħaxix Eżatt, huwa xi le. ħaġa tedjanti jew hekk, vera mhux hekk. Dejjem hemm x'tagħmel.
Mistoqsija oħra importanti hija jiena kif qed nuża ġismi biex niċċaqlaq. Mistoqsija fundamentali. Mela, u ħafna nies jaħsbu jew jibżgħu li biex jagħmlu l-exercise iridu jagħmlu satej kuljum. Studji sabu bl-iktar mod ċar illi jekk aħna nagħmlu tal-anqas nofs siegħa intensiva li qed tuża ġisimna kollu, fejn fiha din in-nofs siegħa aħna mhux biss qed nistrieħu mentalment, imma qed nużaw il-funzjonijiet diversi ta' ġisimna, aħna mhux biss ħa nidhru ħafna aħjar, ħa nħossuna ħafna aħjar, però ħa jkollna anke normalment inqas aptit li nieklu. Ħa norqdu aħjar? Illi dawn il-fatturi kollha flimkien, Ġan, naturalment ħa jwassluna biex ir-riskju li nimirdu ħa jonqos u jonqos ħafna. Għax aħna għadna kemm semmejna l-punti l-oħrajn kollha, illi bl-exercise kollha literalment ħa jiġu flimkien. Għax inti bl-exercise għandek bżonn tixrob, għandek bżonn tiekol ikel illi tħoss illi huwa bnin għax normalment jgħiduli. Ħa taħarqu mbagħad.
Ħa taħarqu.
Jgħidulna pereżempju isma' jiena meta nieħu ċertu ikel imbagħad, l-ikel ħażin, Taf kemm jibda jdejjaqni aktar fi żmien li qed nitrenja? Tajjeb, jew għamilt dan tlefejt kollu, tgħid mhux se nikolli imbarazz. Mhux hekk? Ħaġa ġġib il-oħra dak li Ħa torqod żball. żgur, pereżempju. Da- Ġifieri min għandu problema ta' rqad għax ma ftit eżerċizzju torqod żgur. U ħa nieħu spunt, skont fi xħin ukoll, hemm min hu sensittiv, Ġan, illi jekk pereżempju jagħmel l-exercise wara t-tmienja ta' filgħaxija, Sewwa. jibqa' b'dik iċ-ċertu adrenalina. Ija. Din sibuha ħafna min jagħmel xi five-a-side pereżempju, dik il-kompetizzjoni allura inti mbagħad tibqa' qisek tew inti tibqa' mbaqbaq. Jekk aħna naraw li dik hija issue, insibu nittrenjaw daqsxejn iktar ħin iktar kmieni. Ikollok tgħidli fiex ħin tippreferi tagħmel it-training, din hija opinjoni tiegħi, però nara li taħdem ħafna ma' ħafna nies, l-ewwel ħaġa filgħodu. Inti waqt li ħaddieħor għadu jonos, inti, moħħok start jgħid, ara kemm erbaħt ħin, vantaġġ, fuq ħaddieħor. U għedha kif inhi, Illi aħna l-ġurnata tikkawża normalment stress għax inkunu bdejna bid-delay. Mela meta qomt ara kemm għandi emails xi nwieġeb, ara kemm għandi SMSs. Jekk inti qomt bright, qomt sharp u l-affarijiet qisek għandek il-kontroll tagħhom, bdejthom meta huma bdew deħlin u mhux wara li bdew deħlin l-affarijiet, naturalment l-istress tiegħek ħa jonqos ukoll. Dak l-istess stress jista' jikkawżana nimirdu ħafna iktar ta' spiss. Jiġifieri llum bażikament ppruvajna naraw b'mod naturali b'mod li aħna għandna Awtomatiku. kontroll fuqu, Ekku, ekku. kif nistgħu X'nista' nnaqqsu nagħmel? l-vjaġġi għand it-tabib? Nibqa' niftakarhom dawn, u meta nkun anke għaddej minn mumenti mhux daqstant tajbin, nsaqsihom biex nerġgħu nimmotivaw lilna. B'dan il-leg nfusna. exercise u kollox jaqanbad U taħt nibdew il-kalla għaddejjin jien. ehm, kif qed tgħidilna inti. Grazzi Grazzi ħafna lilek ukoll. Matteos, kif qed taraw il-programm tagħna huwa bbilanċjat immens, ehm, però motivatur daqs dan il-bniedem. M'hawnx. Jiġifieri tistgħu taqilbulu fejn tridu imma m'hawnx. Issek trid taqliblu biċċa tiegħek imma għandna riklami tajbin ukoll u mbagħad wara naraw ftit il-min se nkunu qegħdin inrebbħu ukoll fil-logħba tagħna wieġeb bil-kontra. Però qabel ma morru 5061 6060 għidilna f'liema sena Malta qalbet għall-munita ewro.